צו פארשטיין די ענין פון די חטא המרגלים וואס איז לכאורה א פליאה גדול אז א דור דאיה, אזא הייליגע דור וואס האט נישט צו לאנג צוריק זענען זיי געשטאנען ביים מעמד הר סיני און געזאגט נעשה ונשמע מיט א ביטול צום אייבערשטן איז דא אז די אייבערשטער וויל געבן א מתנה טובה ארץ ישראל זאל מען בועט זיין א מתנה פונעם אייבערשטן, ווי קומט צו די הייליגע מרגלים אנשים צדיקים זאלן נכשל ווערן אין אזא זאך? זאגט די הייליגע שפת אמת אז דווקא ווייל זיי זענען געווען דערהויבענע אידן פאר דעם זענען זיי נכשל געווארן. וואס איז געווען זייער מחשבה? זייער מחשבה איז געווען, אונז זיצט מען דא אין די מדבר, א דור המדבר, אונז האבן דא מן בעיר, ענני הכבוד, א רוחניות'דיגע לעבן, א דערהויבענע לעבן, דא גייט מען דארפן אריינגיין קיין ארץ ישראל, מיר דארפן עוסק זיין אין צרכי פרנסה מגשמיות, מיר דארפן גיין ארבעטן, מען דארף זיך דרייען אין די גאסן, און ס'גייט אונז אנקומען זייער שווער די נסיונות און ס'וועט שטערן אונזער דביקות און אונזער חיות אין עבודת השם, אבער זאגט עס וואס אמת, זייער טעות איז געווען, דער אייבערשטער האט נישט באשאפן די וועלט פאר קיין מלאכים, מלאכים ושרפים האט דער רבונו של עולם גענוג. איין שמחה אלא בבשר, בבשר ודם, א גשמיות'דיגע מענטש וואס האט נסיונות, און די אייבערשטער וויל מ'זאל מאכן פאר אים א דירה בתחתונים, א פלאץ אין די גשמיות'דיגע וועלט אים אריינברענגן דעם אייבערשטן. פירט אויס די פרשה מיט א פאנטש ליין, וואס דאס איז אונז שטארק נוגע, איז די מצוה פון ולא תסירי אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, דער הייליגער באשעפער זאגט אונז, איך וויל ענק זאלן מאכן א דירה בתחתונים, ווי איז די שטערקסטע וועג ווי א איד קען מאכן א דירה בתחתונים? דורך דעם ער וועט זיך דרייען אין מאנהעטן, ער וועט זיך דרייען אין אפיסעס, ער וועט זיך דרייען אין עירפארטס אין די גאנצע וועלט, און ס'וועט זיין נאר ער מיט די באשעפער, און ער וועט האבן א נסיון צו ער וועט מקדש זיין שמו הגדול און זיך צומאכן די אויגן פארן אייבערשטנ'ס וועגן, אדער חס ושלום נכשל ווערן. און אז א איד היט זיך די אויגן אין אזעלכע מקומות מאכט ער די גרעסטע נחת רוח פאר'ן אייבערשטן, און ער גרייט צו די וועלט זאל ווערן א מקום פאר ביאת המשיח, השראת השכינה וואס דעמאלטס וועט זיין עיין בעיין יראי בשוב השם ציון. די הייליגע לעכעוויטשער האט אמאל געהערט ווי א כולל יונגערמאן איז מזלזל'ן א ביזנעסמאן, האט די לעכעוויטשער אים געזאגט פאר דעם כולל יונגערמאן, יונגערמאן, דיך, טראסט מיר נישט אויף דעם פראנט. דעם פראנט פון ארויסגיין אין די גאס און האבן נסיונות פון שמירת עיניים יום יום האט מען דיך נישט געטראסט, דיך האט מען נאר געטראסט אין די כותלי הבית מדרש. און זיי נישט מזלזל איינער וואס האט יא די שטארקייט און ער קען עומד זיין אזעלכע נסיונות. אוי אוי טאטע איך וויל צוריק קומען צו דיר השיבני ונושיבו אליך.